ndiri sex worker ndakatanga 2010 kuita chibasa iroro asi so basa iri nina charida ndaneta naro ndaneta handina chandikumbobhadharwa nacho pamwe pacho dzimwe nguva munhu anogona kuudza kuti ndine dhora basa reusex worker inini ndakaona kunge ndringe riri easy kuwana mari yokukurumidza kuti vana vararame nokunge ndichikwanisa kumbojegera jegero parenti nyaya yevana ndakanyanya kundishungurudza kuti pandotanga kutsvaka kuti one plus one basa ndoriwanepi asi saka kai ndingopinda ikoko kusingadiwe chitupa asi chitupa ndinacho hmm. ndikatika ndipinde zvangu ndione kutsvaga kuti vanoita se vararame mazive kutanga zveshuwo zvaimbondifeira feirawo asi iko zvino ndakutonzi zvoni gogrand ene makwesha vananhu vakumusha kupinda hamwe handipondwe hamwe wacho ndiiti vari vatatu kana vari vairi handichaziya saka ndingokuti mwari amene ika ndingopinda ndodii Alright.
Ndambonzwa muchitaura imi mataura mukati unogona kutopa munhu anogona kutoti ndine dollar for two. Ko kana ati ndine dollar for two anenge achitry kuita sei? Anoita maraunzi mairi.
Dollar woita ma opedza kekutanga obva aita futi opedza kechitu pa only dollar. Eh eh nekuti unongotsvaga mara urambe. Pamwe pacho dollar chino vanarisiya vana wangu kuseni vadaenda kuchikoro. tinotenda eh, takatarisana nemhuri yezimbabwe variko vari willing kunge vachikubatsirai vanzwa dambudziko renyu imimi type yebusiness ramungade kunzi mungade kuita nderipi sezvo muri kuti mi muda kusiya kuve esex work e, eh, type yemabhindauko amungade kuita muchizvishandira mimi ndeapi ndaakaita sei chekutanga ndisandaona hangu bhindauko zvichitsvagwa naitiro basa rekuti ndikakwanisa kusenza inini ndichiraramisa mhuri yani mhuri yangu ende basa ndotorida kana kana izvozvo rabudira kwakati kana kupi kana kunze kana kupi ndiri redi kuti ndiende ndishandire mhuri asi ndabatsirwa kudaro maprojekti akawanda ndinoona kutangana maprojekti ehuku Makadii makadii? Mhm. Ini ndetwo Julia seketeri. Eh. Ndiri mugaro muno munoto. Ndorarama ne 42 years. Ndo makore andinawo ekuberekwa, ekuzvarwa.
Alright. Eh, makataura imi mukati muri sex worker. Zvamuri sex worker makatanga rini zvekuve a sex worker? Ini ndakatanga 2010.
Ndiri sex worker. Ndakatanga 2010 kuita chibasa iroro. asi so basa iri nini handicharida ndaneta naro ndaneta handina chandikumbobhadharwa nacho pamwe pacho dzimwe nguva munhu anogona kuudza kuti ndine dhora mumwe munhu anogona kutokuudza kuti padhora iroro uita dhora for two ndomararamira ndinoita saka so ndatini nhama dzangu kana paine anoribatsiro kukwanisa kundibatsirawo sematamburira andiri kuita mm. ngaandibatsiri iko zvino ndine two months andibhadhari handina kana rendi kandati ndabhadhara Mm. Rendo dzangu mundibvunza mari yake nguva nenguva mm. ndobva ndavatsanangura kuti kubasa kwandinoenda uku ndezvemasanga ndezvemazuva ndikaona dhora iroro takunotengera vana gasi kana muriwo vana vakudya saka ndatambura
alright eh, mati muri sex worker mm. chii chakakudriver yekuti muzotanga kuita basa reusex worker iri basa reusex worker inini ndakaona kunge ndiringe riri easy kuwana mari yokukurumidza kuti vana vararame nekuti ndichikwanisa kumbojegera jegero parenti yevana ndekanya kundishungurudza kuti pandotanga kutsvaka kuti one plus one basa ndoriwana ipi saka ka ndingopinda ikoko kusingadiwe chitupa asi chitupa ndinacho hmm. ndikatika ndipinde zvangu ndione kutsvaga kuti vanoita se vararame mazive kutanga zveshuwo zvaimbondifeira feirawo asi iko zvino ndakutonzi zvoni gogrand ende makukwesha vana nhu vakumusha nekuti makutonzi gogo ende munokwesha vana nhu vakumusha nekuti kwaane matukei ndiye akuonekwa isusu machembere kunoedza udzoka pamana 6 dzekuseni hauna chauyi nacho kana chekuti vana chavararame kana nechawabudira nyaya chotonhuwa nechando hapana kungouya ari maoko so muri kureva kuti imimi ana amatukei ndo vakwanisa kutora market zvoti imimi maoff the market eh, hamuchakwanisa kunge muchitorwa ichokwadi ngopinda hamwe handipondwe hamwe vachandiiti vari vatatu kana vari vairi handichaziya saka ndongoti mwari amene ika ndingopinda ndodii Alright.
Ndambonzwa muchitaura imi mataura mukati unogona kutopa munhu anogona kutoti ndine dollar for 2. Ko kana ati ndine dollar for 2 anenge achitry kuita sei? Anoita mara onzi mairi.
Dollar woita ma opedza kekutanga obva aita futi opedza kechitu pa only dollar. Eh eh. Nekuti unongotsvaga Mara urambe. Pampa chidhora chino vana risiya. Vana wangu kusena ndaenda kuchikoro. Ndindo wapi? Pampa chandina kana gatsa izvo zomba manga mutorina kana gatsa. Munobva ati ndiri dhora. Handicharamba ka. Takuti dhora inga rinde kupi? Ku gas. Ndodi. Pampa cho ufundi nawo. Mafuta ndinawo asi gas amuna. Sai izvo zvamuna. Wodi motipindai. Kuchaita se. Uchasvika kuti chi hapana. Hapana. Eh.
Alright. So kubva 2010 kusvika izvezvi now it's uh, 15 years mm -hmm. muri mubasa iri. Ehe. Saka ndoti ndaniita njada. Aiwa.
Alright. Pa toti maenda kwamunoti maenda kubasa kwenyu kwamunonosangana nevanhu munosangana nevanhu vangani per day munokwanisa kuwana maclients mangani over the night ah, maclients unogona kutoshaya kana wiki rese uchienda uchishaya pamwe pacho zvakadzora unogona kuvawana macrains iye atikutaura emadhora yaya
asi chaiwo chaiwo mamwe aya anobhadhara amembowana pekutanga akusisina takunzi tachembera akachiendai kumuruzevha makatomirirwa nevazukuru venyu kumusha musi uno ndakatonzwaro mm. ndikabuda makatomirirwa nevazukuru gograndini mm. vei panapa mupedo rechienda mubika chikokeyana kumusha uku natogogo izvo zvavazukuru venyu vari kumusha kwakatomira kukwesha kwachi nhova nemi imi uri munobhava muchitsvagei saka zvinorwadza saka ndati chero randakuwana basa ini ameno mwari ndiye anoziva kuti ndione kurara nda kungoramza mhuri yangu inini kuti ione kurarama ini pangu pari nani stage yandave mm. koye vana vachiri kukura vachiri kukura eh, ndo vari kundirwadza asi dande nevabereki ndaiti pamwe ka ndingonosiya zvino apa handina unomupa ani mwana yainga rihwani zviri nani ko vatatu unonowaisa kumba kwavana hakuna apa si eh, plate yemunhu yesadza wani anopiwa eye vatatu avo unonzi ubva wangu wakupera
ngana nawo esex weka kudaro eh, akamira sei chii chinoitika pamatambudziko Eh, matambudziko amunosangana nawo. Matambudziko anosangana nawo inini. Mumwe munhu anogona kukupa mari achitida kurara newe. Adada bonde newe. Okupa kana 5 dollars kana 10 dollars kana 5. Akupa 5 dollars iyoyo. Anobva atoti ini pa 5 dollars iyoyo andidi andidi protector. Ione nhamo yemari nekushaya nekuona kuti ndatove nemunhu zvishowe 5 uku kunze uku hakuna chinhu kwakaoma unotongobvuma 5 iyoyo kusi unenge une chiti hapana zvatingaita enda nikobvu mafaivi ipi iyoyo iripo iripo ndiyoyo zvitori nani kumuka ndine faivi pane kuzoshaya pane kuzoshaya pamwe pacho mumwe wacho anenge atone madhizizi mumwe pacho mumwe munhu akatokurara newe neprotecta racho protecta racho unoona akazara ropa saka chekuita pane chi pane pasina ende indorarama nehiv positive kuti pachurongwa hangu takatanga chirongwa 2010 pamakazopinda kuve sex worker ipapo ehe ndiri sex worker handina munhu andoti ndine murume mumba mm. handina handina chikomba mm. ndongozviraramira ndiri pachangu changu chete kuenda kuzeti kana kwadoka kana masikati nobotendera tenda ndingasanga nomnanga undondei pandei kana kwadoka ndakuza ndakuchinja ndakupfeka mamini akunotonwa cheno ndiriko ndichiitira vana nepekugara kuti vana vangu vanogara pai ndoita sei
okay ko Alright. Ndanzwa muchitaura kuti mune vana. Vana eh, ana baba vevana ava varipi for the meantime? Ah, handitozivi.
Vamwe vanongobuda hauzofonerwe hauzoita sei kana kuita sei hapana. Anongosiya aitisa mwana wake Ehe. ah, mwana angozvarwa oye. Zva- eh, Zvatovharana hapasisina. Hapana school fees.
Hapana school fees hapana birth.
Tungori munhu. So kuchikoro vanoenda sei kana mu- Kuchikoro vana vari kuenda zvakanaka. pasina mabhethi pasina mabhethi nekuti ndakanotsanangura nyaya yangu kuna ed vari kudzingwa vachidzoka vachidzokera vakati isusu sehurumende chikoro chacho ndechehurumende vanongoti mwana anouya kuchikoro asi grade seven akanyora amuone mazama svika mabhadhara mari yese yamikaita sei yamamusikabhadhari saka nongotienda udzoka enda udzoka shukuru kungoenda pamwe pacho inini ndogona kubva uku ndaona munhu wangu kana wepondo kana wethree kana wedhora ndakupinda mumba mumba mu ndogara nemwana wangu mukomana an 17 years 16 ari form four right now ndongono kadhoo kuti chimbobuda ndibhoita mai nadhira ndakuita nekuti ndikuti anorara kupi inini ndisina saka ndikuti kandikugara nemwana wangu mumba mumwe chete ndotogara naizvozvo hapo obuda panze pamba chanotombopopota kuti makutondimutsa usiku ndoti saka ndikavati usiku iwowe mangwana tobatana nei kana uchiti usiku obva abuda zvake oenda panze ita madhirangu ndodzokera kwandinodzokera kwandofarira kubhawa ndokwandodzokera ndotsvaga imwe mari yekuti tione kurarama right mm. e, mati mune mwana ari 17 years e, vangani vana venyu vamuinavo so ini vana ndine 3 mune 3 mm -hmm.
all right it's okay asi vese avo vanoenda kuchikoro ayo mumwe wacho aende mumwe wacho asati akuenda akatopedza grade 7 akashaya nikini ndakazoshaya kuti ndotora matanho sei maripoti chichi oh, eh, akazongogumira parod e, eh, parod ndikushaya ah, its okay e, matambudziko amunosanga ko ndanzwa muchitaura muchiti imimi vana havana mabedhi anditi e. imimi saamai uh, ah, sekuza kwangu ukaenda kwaregistrar general uri amai unokwanisa kutoresa beth mwana wako ndakatozviita musi unono ndakanotora mabeth rekodevana apo zvikanzi ima kuchitotora nezita rani renyu ehe zvababa izvi kana zvangana izvi gore rema tichazowa uno hameno imi ngoite izvozvo chete mutora nezita renyu imimi kuti uone kukubatsirai mutora nezita rani renyu alright so imimi musati matanga basa rekuve sex worker makamboroorwa here e ndakaroorwa uh, makazobuda mumba o chii murume wangu akangatora mumwe mukadzi saka so ndanga chiri mudiki saka handina kukwanisa kuzvitambira kuti ndiende pachipari saka ndakatombosiya kwe two years ndichigara pamba atezvara two years ndakagara murume aenda ndikazouya zosunungurwa nana atezvara vokumusha vakatai vachienda ita kusunungurai amungaramba muchigara pano murume wenyu akaita se akakusiyai ndikapiwa gupuro ndokubuda kwandikaita nezina anakatoororo ndokubuda kwandikaita akangoenda pasina mhosva hamuze mhosva aiwa nditotina kana mhosva kana chii munhu aenda akanga ndatotorana naye atobva kusiyana nemwe mukadzi o oh, mukati wanda wanob wangu ehe aiwa tinotenda aiwa maita basa nenguva yamatipa mm. panguva ino tinotenda mhuri yezimbabwe ichakubatsirai right.
Engineer.
Eh, imimi vabereki venyu vari kupi? Vakashaya vese.
Vakashaya vese. Eh.
Vanga vasino here pavaiti apa ndo pedu cause ndakaona imi muchitaura kuti muri mugari wemunotoni ndo mama makazvarirwa mukakurira eh. kusvika nhasi ndo mamuri eh, vanga vasina here pavo pavanonzi apa causeino vanhu vakudhara vaiva nedzimba dzavaipiwawo kana kuti nemacompanies avaishandira vanga vasina baba vangu inguri kumba kwahanzvadzi yavo kumba kwemukwasha ndiwo watakazotorwa isu tichibva kumusha musha wachita topuwa nomwe muzukuru wedu kuti sekuru chene mobatsirikana pamusha saka tabva kumusha isu takazoya kuno kungoni kun6 okay. pamba patete hanzvadzi yani yababa pamba asiri pawo vakatozofowa vakachemerwa ipapo amai yangu akafowa kachemerwa papi ipapapo ehe vanga vasina havana mukoma havana munin'ina havana vakabereka varipo two wana chakashaya ivo ndivanga vasara vari one kubva wafawo hmm. papa sisina naoption ah, tinotenda eh, takatarisana nemhuri yezimbabwe variko vari willing kunge vachikubatsirai vanzwa dambudziko renyu imimi type yebusiness ramungade kunzi mungade kuita nderipi sezvo muri kuti mi muda kusiya kuve esex work e, eh, type yemabhindauko amungade kuita muchizvishandira mimi ndeapi ndaakaita sei chekutanga ndisandaona hangu bhindauko zvichitsvagwa naitoo basa rekuti ndikakwanisa kusenza inini ndichiraramisa mhuri yani mhuri yangu ende basa ndotorida kana kana izvozvo rabudira kwakati kana kupi kana kunze kana kupi ndiri redi kuti ndiende ndishandire mhuri asi ndabatsirwa kudaro maprojekti akawanda ndinoona kutangana maprojekti ehuku Mhm. Mm kana emazai emaufleya achikandira mazai ndichese ndichitengesa kana mabhero
munokwanisa kumira mega eh ndikwanisa kuzvimirira kana bhutsu zvekuti ndikwanisa kungotengesa mari yangu iita se ichitenderera ndisanitse vanhu satambudzi chi vanhu zviri nani uzviti une dhora rako pane kukumbira ukanga uchisenza haukumbire unongoiza rikafitosenza kangu ngemavegetable ndinako mm. ikani mainotenga ten zig chainoraramisa ndochikasadza saka ndo zvandiri kuda kurarama kwangu ini nekuti ndatambura chihura handichada ndaneta ukuona mukadzi mukuru akubuda akutaura kuneta uku kunosangana nezvakawanda uku kune makorokoza last time ndakarohwa nemabhaudhi matatu mushure mengoenda piwa pondo matatu ndikanzi mbo mbo potse potse randibvisa ziso ndikaenda ndikaudza dai daiona ndakamuvhurira mm. three mabhaudhi achindirova ko dai bhaudhi ro rakandibata musiso
yange itori disaster eh, ko ropa racho nairo rokaiswa mukati mandiri disaster handina mari yacho kuti ndizonozvirapisa kungotenda denga kuti ndiari kundimisa zvirwere zvakawanda handina mari yekuti ndorapwa inini chandokwanisa kuziva chiri kunotora mapiritsi angu epachirongwa ndonwa ndozvandiri pamwe pacho makurukoza anokumonyora ruoko pamwe pacho unoitwa yese yese chero yese kanzi hande kana musango kana mudhamu kana papi kana kunzi pinda mumota zvinokusira kwakati iwe unongopinda
safe yelife yako ndanzwa muchitaura muchiti makazokwanisa kutaura nalandlord rent yacho mm, hamusati makazomupa hereamusati akazongokwanisawo kunzwisisandakanga eh, ndamutuwo kana 5 days 6 days hamheno ikoko kana ndashaya ndoita sefu langu ndongoenda handina rent yangu inoita 40 dollars mvura dzavo ma 10 dollars magetsi ndakaramba ndikati mari handitazi handiikwanisi saka ndivona chigara murima imo mamunalaiti i 50 pamwe chete nemvura yake 14 payake 10 zii tenimba
aya tinotenda mm. so handitori nezvozvo kana kuti kuti ndotangira papi izvozvi pamakorokori handitori na ndize ndichaiwana kupi handitori na handina kana option right now izvozvi handina irendi apa rendi detirangu mutsa tikorufu tikova todarika

inoburitsa kuti julia seketeri nobutsa kuti julia seketeri ehe aiwa tinotenda mhuri yezimbabwe vari kungozvinzwira i think hapashayiwo vachada kubatsirana nemi munongogarowo makangobata foni sezvamataurawo kuti munodawo basa kana kuti mukazoonawo bhinda uko munodawo kuita zvehuku kana chii asi ndinovimbawo sekutaura kwenyu mauya muri willing kuti munokwanisawo imimi kunge makuzvishandira mosiya zveusex worker ehe ndo handosiya aiwa tinotenda tosiya chaiko chaiko kutosiya aiwa zvamuchose zvachose zvoti amudzokere kumashure kana doro chaicho chairo eh. kusatobata ndakagara kusouth africa gore eh. ndizvauske eh. kwainimwa doro kwaiputiwa fodya mm. but ndakadzokera muno muzimbabwe ndisina mbona mubata kana doro kusouth africa mm. ndakati inini pana ndainga chi basa andakuinga murume womunhu mm. ndainga basa saka ndakumboita zvechi zvebasa kana ndakuzimbabwe wo ndakumusha mm. ndakuziva kuti ndakumusha kwangu mm. zviri raiti kwete kunze
asi pari zvino manga muchirumborova zvenyu doro ambi ha zvazvishoma oh. e, eh, neunenhamo dora racho ukariwana ukada kuti utenge doro kuvana vanokutarisa kuti mama saka matenga doro ko isu tozvidyi hapana saka doro yava kusacrifice kuti uone chekudya pazvaifayawo eya but hakusisina hakuna ende hazvinambova zvakandifaira kuti akatenga udrop pachihure changu handina udrop so murwire voti kubva pamwaita chihure chenyu hamuna kubhobvira matenga odrop handizive kana prazima kuiona handizive mba mangu dhimo uma matopinda handina hamsa kubva pamatanga chibaya sage in 15 years hamuna kumbobvira mawana matengo wodrop hamuna kumbobvira matengo eh, mari yangu inge iri chikafu nevana yendi to mouth eh, eh, chete ndo zvandairaramira nekuti ndakaona kuti ndotenga wodrop apa rindi iri kudiwa apa uda wodrop uda prazima vana unotokomburena but unoitenga ni wakamirwa rindi wakamirwa mvura dzevanhu vana vacho vauda kudya futa kutokunetsa saka ndakatokuona ndi rendi iri nani yekudya ndozvandikaona